Ah, sagera naterete ng'a omwana na omwana eh, barack obama abwati nyaroka but is okay Ah, anyway akire omogusie nchira nere toigete tukanara ng'a ah eh, eh, gesaku giaito giasirire bosa onore nabo gocha gwakumi ng'a gaki bono gegakareke nare koyarima ng'a na nare korema ng'ana nanyora onde gakoyaria na evans mokori eng'era yainani Bose batioka ng'a ntwamorigi iga abwate ele- elaini naki tabwati esimi. Momura oo nere bado ntokonyara komoikera. Bono ntomaete ng'aki togokora, lakini kuna mtu hapa nataka nitafute tu kidogo tu, eh, kidogo tu alafu tomanye koirana ase eng'ana eye iga tokonya gosanga amo naye.

Ekero bagoakinia igwekwa amako yaani ng'a nonya eng'ombe tokonyiansia iga. Ma- Masanga seino masanga kamokoroka bono? Eh, eh, Seino namasanga kamokoroka gose ne chinsiaga? chinsiaga. Ee, kwanyora ng'a mo- mo- mo- mwana nyaruka ta- ta- enchera arerire akorerwa takonyara koa ng'ombe nsiaga. Nigo nanche nere egasi nanarete, Mm. nero nkiniri nero. Oo, bono igo ntomire gocha asore. Mm. Chinkoro kwa Evans Makori. Mm. Korategera ore Minto FM? Mm. Kabisa.
Ake igo ekero ekero ng'anchete egento ete erampoise ake. Eko ekero otete goyegopoise.
Eh, bono bo nkorategerera ekero obwate eredi. Oh, inki bwanchete ase Minto ekero kerio okotegerera Minto FM? Mono mono igo ng'anchete. Mm. Gotegerera abauti rafu ng'ama okomenya mo ani ase isi yaito ekegori eki gitu buna tokomenya nabagaaka baito nyomba buna togwenerete kobaira ee eki gororogete koringa ere buna togo ee otayabwati pi nabo onyora ota mono ekwerende eminto mono nkorategerere egesaa keiga ekero mbwate free time. Oo igo ng'ai bono okoigwa Simon Mong'aro oyo ng'ai okomoigwa? Nyuma igo abanto bagokwana. Mm. Mm.
Bono iga ant- iga iga igotumerana nere agante ng'a naba naba abwate ekerengererio giokoreta ka Mm. buna omorugi oye Mm. ng'a nagwanchete sana.
Mm. Mm. Eh, bono onye ong'anchire, Mm. bono gaki nonyare gokwana gese egento ekenene na okoigwana nyomba. Mm. Eh, okomo- onyigwere omogaka, na omogaka nere onyigwere. Eh, Gose ase ngomogosera ontaikwa ngoseire omong'ina twase orosana ntiteke ng'ora, eh, nenche nkomogosera, nenche okongosera motaikwa ngoseire eke, eh, tari eriogi, eriogi ndiri gochi riatwara ikiibo. mm,
Eh, bono, eh, ne- bono eh, egento kiagera nagoakera esimi na baigwete eh, mo- mwanyakomerana na, na simon Sim- eh, mwomerana ere rimo mm, karenga mwomerana nere iga
ndimo lakini mono nesimi tokogwasiriana nere oo naki bono moroberetie kiagera ntete ng'ana baigwete kanga gwaikire kasobo
Bono gaki emeroberi yaye, Mm. bono bagonta enchike, Mhm. ati bono nainche namotebeti bono omotienyi eshughuli nere mbwate ekiombe nkere mbwate ntarakora, Mm. kondagekore omwaka oyo iga ntogochaka naye. Omwaka ogocha nari morasoe komenya amo. Mm.

Agantee inchike. O, agatee ogende.
Mm. Bono mama omwabo oyo iga Simoni, Mm. nomanyete ara ase amenyete ng'a tamenyete na mogaka oye aro.
Na bono goikera abwo aro mbache itigo ndei. Mm. Mm.
Kegera nyigwete ng'a noamenyete ase Simoni, noba koruga amo, omogaka agachandegete, Mm. ase eng'encho omogaka nachete akabutoka okogoro, Bono naba bamenyete na Simon abwo, bono nachia korigia enamba ya Simon tirinyenyoretie, lakini rende Simon nabwate omorokia onde gose naye omotang'ani agochia konyora?
natebete nabwate, Mm. Nsibati bono ekio baeta ne- e- agateba rende iga aria gotebia Nsibati eyio ekia ani akore gose ne egasi. Mm. Bono anyore Nsibati eyio ng'a amobiitere takireti kiri tari komoiraneria agomotebia kora eyio otaete gokora onye ime omokungu. Mm. Nsibati bono inche timanyeti ekemanyereiri buna are gontebia. Mm. Nkamotebia iga. Mm. As long as kwanyorire omosubati naende onye mwanenyanire nere gwansi mwarabie nere eburangeti obonya Mm. ani igo maybe ngere kiamogeseti gwakorete getari ekiya Mm. bono rende akarora bono rende buna abasubati togakare ababe Mm. Teidie bwente goteebia omogaka oo ng'a yaya neegete iga na iga na iga, gose gwakorire iga na iga na iga. Bono okobiita okwo omanyete nkori gotwara echibu nonya omonto takonyara komanya ng'a ng'ai agosete. Bono rende agakiira rende agakiira ng'a omosubati oyio agachia gocha okonyora rende taiyo nyomba. Akanyora omosubati taiyo nyomba? Mm. A- a- abana mbarenge obwate lilian
Babiri. abamura gosinya egera ng'ina anyigwete gatagete ng'e omosuba gocha amang'ana aya
Bono gachia bobe mpaka bono awo- nera a- bakogamba nomomura baigwana base ari mokamomura na mokamomura oyio one tinarora magoso aye amang'ana amakong'u aye Enarengereria toroche konyora natakire gokasiri kansarie insari y'enyomba nsambe chinyomba, lakini ekerengerio giacha ngosarie ngosamba chinyomba echi na abana baria bane bachandekire abachokoro. Nateba, Tiga momanyie amang'ana ayio, ekero kwamanyire gokomokwanera egere gose nachie kwororoba, onye takwororoba chinyomba echio omosubati oyio akorenta, buna akomorenta ngosamba chinyomba echio, na ekero nomokungu oyio ang'anyerani korwa. Bono onye keire nabo omong'ina akore toigo omete eite ribuya ekero atigete omogaka oye kando bamenyete nomomura oye. Bono intwe tingobetereri, Mm. na tingotebia mo- bono oyio nabo anga moiseke ominto, Mm. inganchie komosee rimenya, Mm. nchigaki ase obuya, tigaende baikara ase eng'ora, bamenye nomogaka oye buya, obogima bogende nainche Nyasae kare ase inwe tinkonyora ng'ao. Eh, Lakini rero onye moigwanane na Simioni, Mm. nabo mogoikaransa, moikaranse nomorugi oria onde, moigwane ng'aki mokomenya, Mm. Eh, lakini egento kende ase eng'encho toroche aye nkore agambore na simon Mm. omoebereria omate ng'a tebia omong'ina omino gaki ende arende omogaka Mm. Eh, eki naki nare kogosaba Mm. eh, bono
Bono ayio omete namakong'u Mm, nabo kere ekiororo naende negekomu mm. Mm.
lakini rende tokorantemera rende kora korakebwati koranche
Bono gaki omanyete mo- eke egento gekogera, Mm, ase eng'encho bono torochi bono oyio omoga akabua omanire goikera iga, taibo? mm, Inteti obobe bocha koba abwo ase eng'encho yane, mhm, bono inche inteti batware omorembe oria babwate korwa kare naro nabwo boka nabasabeire amaye, mm. na barabwo bansabere amaye na inche ninyore omong'ao, ekiagera bono gese ense eye, Mm-mm, gose naki nwanchete Simon, igo ntaragotebia motige, gose nomwanchete?

But ning'anchete elesson eyio nonya na abana inche no mwalimu bwe kanisa bwa abana. Mm. Nimbwate yani bi noroche 10 years and above goika 18. Mm. Abwo nabwo bono iga bare stage ende abwo nabwo abana mbwate elesson ngosoma ekanisa. Mm. Ao ngosomia ore lesson Bana- ekanisa. Ngosoma inde abana elesson ekanisa aba bono bare stage bare bono iga Mm. estage ere embe. Mm. Na inche ngoenda nde amafunso, eagera nainche nanyora nacha gosomia abana aba. Mm. Teri buya ekero ng'ise gokora igo, Mm. teri buya ase obosio bwa Nyasae ng'a inche narusirie oyo inche nasoire oo. Mm. Tekoba buya ekiagera nonya abana baria ngosomia nonya nabasirika b'ekanisa ba Iguma na Bere igo tekoba bobe sana. Mm. Ee, bono gaki inche nasaba iga. Mm. Tinamanyete, igo ngosaba okwabera. Mm. Ee, bono ase engencho inche nasabire okwabera, Mm. tiga banyabere. Mm. Lakini ere motebi iga, Mm. Omong'ina tiga echoke, Mhm. na omomura tiga echoke, na omosubati nyene. Mm. Koba echogete ase enyomba omanyete ituko ndiyo baragosane boka abanyene bosi igo okonyora baigwanaini naende bagogete buya, Mm. na om- na bagosana monto tagochi komanya ochirani ng'a naki nyarebe mbagosanete na nyarebe. Mm. Bono okonyora barabwo bare buya rioka bono ase engencho baigwanaine na bakogosana batebani boka barabwo ase abanyene ba ase orofana barabwo boka. Naende oroche eke babunete inche tingomanya, bono nainwe eke babunete imokoma, imomanyeti. Naende nabo moratebe nomomura omobe, ande motebe nomong'ina, ande motebe nomosubati. Omanyete enamba yaye nero yatoborire, naye onye eh, oise konyetwara nabo eh, eh, nabo kogenda timeti eh, eh, line nere tobwate ya ya ya ya- ya- ya sms ye studio Mm, ya 20154 mm. eke ondikere enamba yaye yesimi ochake nerieta minto nari ndayenyore iga iga asende Mm. ee korancha Mm. ee
Gaki ase ritang'ani ri'ina asaba okwabera, nonya Nyasaye natebire Nyasaye anyabere. mm. Ee, ritang'ani nkorasaba okwabera ekiagera nimbatisire naende ngopokee ande tinamanyete ng'a nabae- na- tinamanyete ng'a nabare kong'aina goikera iga ekiagera na- buna abariri tore nkong'aineka tore bono omoeto okoirang'ana ki naki konanyore naeche Nyasae one osenirie mbuya mono. Mm.

Ee, gaki, goikera igo gaki. Tiga aye Nyasae nabeire barabwo, tiga bairane bamenye nomorembe. Okay, mbuya mono sana Lilian ase ogotwara chingaki chingiya kogamba amo naintwe and I really appreciate your maturity ase eng'encho encho- enchera kwagambire amo nainche. You look mature. Thank you very much eh. Ee, gaki, motebie ere airane buya bamenye nomosubati oye. Mm.

Yaya. Okay, mbuya mono sana Lilian eh? Mm. Eh, nche Makore Evans korwa Minto FM eh? Mm. Asante. Yaya naini boigo. Mbuya mono sana. Ande nende no- ntogogete ng'a nwanchete gotegerera Minto. Kere ngaki gwate kere ngaki gwategerera Minto FM. Eh, ng'ai omenyete?
Nigo omenyete ase akorokwa, Mm. onyatie komaate. Oh, na, eh, Kisii County gose Nyamira County? Kisii County. Sana nonya ndedi otima ninyanchete turua amatera akongoki ninganchete gotera sana. Asante, thank you.
One, one of these fine days nabo orarosie ogotera ototererie.